Yes Ever Love TV once again míeva do ɖe mia gbɔ le egba ƒe e, wotrɔ ya ehlɔ̃ nu aɖe gadzɔ le aŋlɔ afi aɖe nyigba afi aɖe nyigba fi ya ava eva zu e, teƒe aɖe yi ke ne mènya o ege ɖe du ma me be yeawɔ gbegblẽ ko asi yewo dzi tu ge yes nu kae gblɔm mele ɖekadzevi aɖewoe nye ame yiwo ke yi ɖe aŋlɔ afi aɖe nyigba klinogo kɔƒe be yewoawɔ gawɔ nu gbegblẽ aɖe woyi be yewoagba ʋɔ na ame aɖe ne yewoalɔ nuwo le xɔ me woƒe gege ɖe xɔ me yi nuwo lɔlɔ kɔ do goea asi va tu wo dzi Fifi le fia wokɔ TV ya wofɔ le xɔ me wokɔ yi do ɖe ta na wo. Wozɔzɔm tso dua me ŋu keke yina ɖe police station. Enye nu yi ke gadzɔ le aŋlɔ afia ɖe nyigba. Dze agbagba na subscribe to Everlove TV kple susu be ɣeshiaɣi ne míeda nu yi ɔɖi anye nu yi ke anɔ gbɔwò ɖoɖom le ɣeshiaɣi dzi. Leke wòdzɔ be gaƒoƒo ya me me sia me dzidzim be yeawɔ nane yeatsi ŋu dɔ wɔna tso ava gbe ame aɖe ƒe ŋɔ be yeafɔ nuwo le xɔ me. Asimatuwo dzi Fifia enu kpɔ ge wokɔ amewo sɔ ɖe wo ŋu le zɔzɔm ŋu kekeke ayi ɖe police station ame sia ame nakpɔ he wò girlfriend kura eƒe girlfriend kura le afi ma kpɔ ge be dɔ ya wɔm wòle ya ta ŋkpɔlɔ enye nu yi ke etrendm le social media le gaƒoƒoa me yi ke medzi be miakpɔe mi miakpɔ videoa ɖa leke wòdzɔ wò ɖekadzevi ya ma anɔ anyi awɔ dɔ o ye wòzu be ame aɖe ƒe ʋua ye gbã gena la ava nɔ nuwo fɔm le eme kaka atsi nava tu o Kpɔ ale wòlé TV-a ɖe ta ɖa. Kpɔ mɔe wòawɔ ɖe eŋu ate ɖa. Míyi ne míakpɔe ne míetrɔ gbɔa, míakpɔ aleke míawɔe hã.

Akpe míetrɔ gbɔ wo ŋutɔ kpɔe videoa ya. Ɖekadzevi dze ɖeka ya eh, instead of be wòanya fia akpɔ eƒe ɖokui gbɔ awɔ dɔ ɖe ŋutɔ Ghana nɔ kotoku me nɛa, Eva be amewo ƒe ʋɔ ye gbã ge alea, megayi ɖe aŋlɔ afi aɖe nyigba na be yi nu gbegblẽ aɖeke o gɔ̃. Afi aɖe nyigba fia, ne ne mènya o, ne ège ɖe du ma me ko efia be nànya be wo ye le ge, elabe afi aɖe nyigba fia, ewɔ be dua gatrɔ gbɔ va eɖokui si. Ta nye wɔwɔ, mègayi, ne ne be enye nu gbegblẽ ɖe wɔ, mègayi ɖe afi aɖe nyigba o. That, that's just by the way. Ta heya enye nu yi ke edo tso aŋlɔ afi aɖe nyigba, wòtrɔ ya, trending one of course, be wo ŋutɔ kpɔ ale wolé ɖe enua ɖe ta nɛ. Wòli ɖe ta kɔ tsatsa me edua me as young guy at this time. Fifi le fia eyina sell nɔ ge. TV alo TV ma ta eyina mɔ hã nɔ ge. You waste your time le afi ma. Ŋgbɔlɔ dzagba na subscribe to Everlove TV. Míaƒe wɔnawo nanye nu yi ke ade ŋgɔ kple su be wɔnawo nage ɖe mía dzi. Akpe no be ne dza woakpɔ nu ya.